Illum sa nitkellmu fuq il-kanonku Aġużu Soldanis. Dan twieled għawdex fil-1712 u mit Malta fil-Belt Valletta fl-1770 fi fattuwa mitfun fil-Knisja ta' San Pawl fil-Belt. Għalina fil-Biblioteka, il-Kanonko Ġuże Soldanis huwa importanti ħafna għax jinqsuh bħala l-ewwel librar, l-ewwel kustodju tal-kollezzjonijiet tagħna. Ignazio Saverio Mifsud kien żar il-Biblioteka fl-Awwissu tal-1763 u hu stess jgħid li ra lil Agiuża Soldanis b'għajnejh, jiġifieri jikteb jagħmel kompilazzjoni tal-katalgu ta' din il-biblioteka. Hawnhekk fil-fatt għandna l-katalgi f'ħafna volumi ta' dan il ta' dawn il-kotba li kienu jinsabu fil-biblioteka ta' qabel. Fil-fatt anki l-kmamar li hu rreferi għalihom ma jikkorrispondux mal-kmamar tal-lum, però ħafna mill-kotba, il-maġġoranza tal-kotba għadhom hawn illum. Kif għadna Ġużè Soldanis kien studjuż kbir u għandna ħafna xogħlijiet tiegħu manuskritti Pereżempju f'dawn il-sitt volumi hawnhekk dawn huma kollha kopji ta' ta' affarijiet ta' skritti li li kien interessaw lilu kien jikkupjahom. Imma Ġużi Soldani se jibqa' magħruf l-iktar għad-dizzjunarju tiegħu. Dan id-dizzjunarju ħareġ kien qatt ma ġie stampat fil-fatt kien baqa' manuskritt aħna hawnhekk għandna manuskritti kollha f'erba' volumi dan ta' dan id-dizzjunarju. L-ewwel volum kien Malti Taljan Latin. It-tieni u t-tielet volum kienu Taljan, Latin u Malti, filwaqt li r-raba' volum kienu Latin, Taljan u Malti. Importanti wkoll għaliex De Soldanis mhux biss jagħti jagħti x'inhi l-kelma ekwivalenti, pereżempju tal-Malti mat-Taljan jew il-Latin, imma xi kultant jagħti spjegazzjoni wkoll. Allura fiha ħafna ħafna valur. Dan id-dizzjunarju għandu valur storiku kbir u etnografu u stess Desoldan stess ehm, xi kultant kiteb fit-tul biex jispjega ċerti termini li juża fix-xogħol tiegħu. Ġuża Soldanis ukoll kien kiteb l-ewwel grammatika Maltija li kienet liġ stampata taħt it-titlu de la lingua punika preżentemente użata dai Maltesi u kienu ħarġu żewġ edizzjonijiet waħda biex tiġi mibjugħa Malta u l-oħra, it-tnejn kienu ġew stampati Ruma, però waħda għal Malta biex tiġi mibjugħa Malta u l-oħra biex tiġi mibjugħa l-Italja. Bħal Għawdxi li kien iħobb ħafna lil Għawdex, San Ġustu Soldanis ħareġ ukoll kiteb li qatt ma ġie pubblikat, ma ġiet ippubblikata fil-fatt, imma kiteb l-deskrizzjoni ta' Għawdex bħalma Ġan Franġisk Abela kien kiteb dik ta' Malta, Għawdxi Soldanis kiteb ta' Għawdex. Dan huwa Xogħol interessanti ħafna, importanti ħafna, fejn hu jagħti informazzjoni fuq it-toponomija ta' Għawdex, fuq l-ordnijiet reliġjużi, fuq il-fertilità tal-ħamrija ta' Għawdex. U fost affarijiet oħra insibu din il-mappa ta' Għawdex li hija importanti ħafna, però mill-lat ta' storja din għandha daqsxejn storja mhux tas-soltu għaliex din il-mappa ġiet misruqa mill-Biblioteka Nazzjonali fl-1998. Għal sentejn sħaħ ma konniex nafu x'sar minnha, kienet inbiegħet barra fil-fatt, kienet sibna li kienet marret barra u kienet ġiet ritornata anonimament li biblioteka sentej wara fis-sena 2000. Aġużi Soldanis bħala studjuż kien jikkorrispondi ma' ħafna studjużi barra minn Malta, speċjalment Franċiżi u Taljani. U daw kienu jambatu ħafna ittri li għandna hawnhekk f'daw il-volumi. U interessanti li ma kienux jagħmlu indirizz fuq il-wara tal-ittra. Kienu jagħmlu sempliċement ismu u Gozo jew Malta jew jew jekk kien Ruma Roma u kien jaslulu xorta. Agius Insuldanis ukoll kien patrijott kbir li kien iħobb lil Malta, lil pajjiżu u kien jikkritika t-tmexxija tal-Ordni. Fil-fatt kien kiteb test li jismu Mustafa Bassa Di Rodi u kien ħareġ li dan it-test kien ħareġ taħt isem ħaddieħor, taħt isem ta' Mikel Aċċar li kien persuna li kienet eżisti veru. Però Grama Supinto mill-ewwel induna li dak kien xogħol De Soldanis u kien għajru insolenti għax kien ikkritika li tmexxija tiegħu u kien ordna li daw il-kopji ta' daw il-ktib jiġu jiġu imneħħi mill-ċirkolazzjoni. Aġusa Soldanis Bħala Biblioteka Nazzjonali grati ħafna lejh għaliex apparti li kien l-ewwel bibliotekarju tagħna kien ħalla wkoll eh, rikkezza ta' manuskritti u kodba li kollezzjoni tagħna.